Oco nining? Lugulu citi bar dege layibi oballe calo owot ki tyen wacito dong wabuko anyiri jwi nyo mito icam cam kongola kongola ni pe nrm kun ni egamo jwi wabuko obino oruko yelo ko openly cito ogamo form moko wacito dong wunu i primary ceng aryo. kidiko na tye tye mere expression of interest form ma mega ko weng document weng nyo tye well aligned keto acano gi ko kore ki kore en do mito nge en kit acwele wa en meno apyel aloya kwota Cone ibedo pe ka tamo mere nyo ni meno there is no competition in politics. Kome de bineno kom mene we kom pyem ki kome me politics. Gum maber ne, cako wa ki structure, wareto jo ni weng 97% pa team me acam winya ni gupoto weng. Structure weng tye bot dano ma giloko lok ada, dano ma gitamo ni ka in iyelo bed yelo. Ka in i black bed black, ka in i white bed white. Yat pe miti cam kuja icam kany ipye kany dedet calo toko long. Meno eni pe dong obitimme. Woma, eno papatte tye ba. E be ineno dong ki wangi. Lalworo dok i minne. Niye mono iwac kwede ni lworo wek ipyelo i takci pien nongo ilworo juko driver wa bene ce dok an alego mere ni jo ma tye ka organizing joint campaign ma mega ominiwa dakika pyeradek pyeradek me joint campaign miyo gujara pyeradek miyo gugene pyeradek miyo ki the one and only abosmeg original dakika pyeradek. Pien wamito ni kampen eni obed one of a kind ma dano bicako a ki Kampala, Kisoro, Bunjibujo nyo ocek i bar dege calo oven. Pien ni tic pa MP pe me kelo gin maber keken me gengo wa maracce. Kong watito maraco ma itimo ko weng tye ko caro ko ngom UMI, ko caro ko ngom eni, ko kwena, ko cito kwalo milion adi me gudi laco, cik cimo. Pe ngato mo abwole ni gin eni cik pe cimo. Eni weng wan wabimonyo neko weng ka maleng ka dong wacako tito pi scholarship ma tye, dong wacako tito pi Youth Innovation Center ma nyo gwok wa lobbying dong itye akelo ne, wacako tito dong pi Women Empowerment Initiative ma nyo watye kede. So wabiweko bedo en wai double edge sword. Tito maracce, tito wa maber ne. In me ka lok koma tye mo ma in ingeyo, in icano ko kore ki kore, kore ki kore. Pe mo dong. Pien wa mito ni campaign eni should set the pace ma next time ka dano tye ka gamo form me bino ka cungu ci wa waco ni wa mito ni campaign eni obed calo pa Ojara gin ki Ogeri gin ki Bosbik gini. Pien ni wa miti wa nyuti kong komine wer meno early retirement me dok gang. Exit Route. Aneno kun awa yang Woma nyo lagem ma pe na wacwit tofine ma mua. Aneno ceng ca dong en ki kwede moni moni nok ma Jeno Salo omiyo dong ocito poko. Man eni pol mac ma gimiyo me me rural electrification ma MPs weng gitye ka timone ni dog gibi dong tye ka cye ni meggi. Lokke mogo dong nyere. Mar dong oro aroma. ki dako ma obedo i dyekal con dong otamo ni en dong twon ogile mada en aye der loyo ci laco dong oweko oke ocito dong okelo mo dong atoci mo ma nyac wa kaca calo ogeri an dong ogera ni abedo calo acogo pa mon ma dong kikelo dong en aye mere retirement package pa won gang. Woma wa bicere kidi ka tuki po gudu ngom apye ma lango leb tong. It is for the record. NRM gitye ka pire apira kit me reto dano calo wun ma gubino with excitement. Cim ma atye ka nongo ni ki bot FDC dong dwong loyo pa lu NRM ma giwaci utime ni iwakke kom wa ocero bot wu oti kome. Good enough. Wa lu FDC dong gugamo form pa NRM oko weng. An kong bedi tye ka pyem ki ngat ma tye ki rekod te weri ma keeping track of gin tye atime ko weng eri ceng ca mere cere gamo fom ni tap i NRM pien de confirming ni mano de bino ada dong ki kwanyo milion mia abic man manyo in ilego ni bikonyi me timo kampen ni structures wun do bed mo tak iguru ni tap cen an ba atimo whistle blowing Dok igurwu ka wun miya acel, ka manok kom ngat acel myero odok ki alip pyerabic. Owac bene ni oger owac owel loko ba pien en ngeyo kwene ma egamo iye ka misainin ki iye wa ki ngo ma tye ka timme. Meno aye gin ma bibedo ka timme lwak pa Lubanga me kumalo me Uganda atika atika ne me bar dege layibi eni dong wangi papate tye. Kiniga wun wungeyo kiniga moni en ma aditi. Cito buto kwede i dog kulu, ento bino mato kalele me i dye kal. Wabed tuc en iwer meno Paris to Paris, village to village, house to house, person to person. Ma nyo wade calo nyenye ga. Ka cano lok kore ki kore. Pien wan ongeyo ni meno jib mukene eni weng bikato. Eto lok ada ka in icung iye Lok ada rii oyo pe mwodo wa gwoko ka mading and i agikki ne wan obiruko lalukana me loyo.